Um, yn y drill yma, in this drill, yn y fideo yma, in this video, um, dyn ni'n mynd, we are going to be expressing um, a desire, saying what you want, yeah? Felly, to say what I want, I want is dwi eisiau, dwi eisiau, dwi eisiau, I want, dwi eisiau. Yeah, so this is what we're going to learn for the first drill. Um, Felly, felly, so I want, dwi eisiau. Beth yw a cuppa yn Gymraeg? Paned, paned, paned, paned, paned. Dwi eisiau paned, dwi eisiau paned. I want a cuppa, dwi eisiau paned. Dwi eisiau paned. Dwi eisiau paned. I want a cuppa. Dwi eisiau paned. Da iawn. Dwi eisiau paned. Nawr that eisiau, you can say it eisiau, um, ond yn y de, in the south, we tend to say eisiau, eisiau. So that's how I'm going to say it, yeah? Um, if you want to say it differently, that's fine. Potato, potato. Yeah? So dwi eisiau paned. Dwi eisiau paned. Nawr, beth yw ti yn Gymraeg? Beth yw ti? Te. Te. Te. Yeah? Te. Dwi eisiau te. Dwi eisiau te. I want tea. Dwi eisiau te. Dwi eisiau te.

Mae ca yn ok. Ca yw car. Car. New ca yw car newydd. Car newydd. Car newydd. Lyfli dd ar y diwedd. Car newydd. Newydd. Car newydd. Dwi eisiau car newydd. Dwi eisiau car newydd. I want a new car. Dwi eisiau car newydd.

Dwi eisiau swydd newydd. I want a new job. Dwi eisiau swydd newydd. Da iawn. Dwi eisiau swydd newydd. Da iawn, da iawn. So those are the statements, yeah? Nawr, dyn ni'n gofyn y cwestiwn. We're going to ask the question.

Do you want a cuppa? Wyt ti eisiau paned? Da iawn. Wyt ti eisiau paned? Da iawn. Beth yw milk? Llath. Llath. Nawr eto, this is a potato potato one, iawn. Um, llath neu llaeth. Llaeth is perfectly fine. Um, dwi'n dweud llath, iawn. Dwi'n dod o'r hendi, dwi'n dweud llath. Iawn. Felly, llath, llath. Oi ti eisiau llath? Oi ti eisiau llath? Do you want milk? Oi ti eisiau llath? Wyt ti eisiau llath? Wyt ti eisiau llath? Do you want milk? Wyt ti eisiau llath? Wyt ti eisiau llath? Da iawn. Wyt ti eisiau llath? Gwych. Nawr, beth yw sugar

Do you want sugar? Wyt ti eisiau siwgr? Da iawn. Wyt ti eisiau siwgr? Da iawn, gwych, da iawn chi. Felly dyna'r cwestiynau, those are the questions. Ond nawr, beth yw'r yeses a nos? What are the yeses and nos? Iawn? Um, Dych chi'n cofio, do you remember, dyn ni wedi wneud e, we've done it previously, am... So, mae'r cwestiwn yn dechrau, the question starts with, wyt ti? Wyt ti? And what is the answer for yes for an wyt ti question? Ydw. Ydw. Ydw. So ydw again, remember, yes I am, yes I do, ydw. Ail adroddwch, repeat os gwelwch yna. Ydw. Ydw. Ydw. Yes, so I am. Yes, so, or yes, I do. Ydw. Da iawn. Ydw. A yr opposite o ydw y gwrthwyneb, the opposite of ydw is nac ydw. Nac ydw. Nac ydw. So, o'i ti eisiau siwgr? Nac ydw. Nac ydw. Nac ydw. Nac ydw. No, I do not. No, I am not. Nac ydw. Gwych, da iawn. Nac ydw. Gwych, da iawn chi. Felly, we've learnt the statements, we've learnt some questions, um, do you want? A nawr, we're going to learn the negative, the negyddol, iawn? Dwi ddim eisiau, dwi ddim eisiau, I don't want, dwi ddim eisiau, iawn? Dwi ddim eisiau, dwi ddim eisiau. Felly, beth yw uh, coffi? So na i sôn wrth gwrs, coffi, coffi, coffi. Dwi ddim eisiau coffi, dwi ddim eisiau coffi, I don't want coffi, dwi ddim eisiau coffi. Dwi ddim eisiau coffi. Dw i ddim eisiau coffi. I don't want coffee. Dw i ddim eisiau coffi. Da iawn. Dw i ddim eisiau coffi. Da iawn. Dw i ddim eisiau coffi. Nawr, beth yw green tea? Dyn ni wedi wneud tea, te, te,

I do not want green tea. Dw i ddim eisiau te gwyrdd. Da iawn. Dw i ddim eisiau te gwyrdd. Da iawn. Beth yw new house? House, wrth gwrs, yw tŷ.

I don't want a new phone. Dw i ddim eisiau ffôn newydd. Da iawn. Dw i ddim eisiau ffôn newydd. Dw i ddim eisiau ffôn newydd. Da iawn. Da iawn chi. Da iawn. So dych chi wedi dysgu, you've learned so far, dw i eisiau, dw i eisiau. I want, dwi eisiau. Wyt ti eisiau? Wyt ti eisiau? Do you want? And dwi ddim eisiau. Dwi ddim eisiau. I don't want. Nawr, drill dau nawr. Drill dau, drill at gwahanol. Different drill. Dyn ni'n siarad am ni. We want. Dyn ni eisiau. Dyn ni eisiau. So dw i eisiau. Dw i eisiau. I want. And dyn ni eisiau. Dyn ni eisiau. So that's the one we're going to be focusing on now, iawn? Dyn ni eisiau. Dyn ni eisiau. Dych chi'n gwybod, do you know, beth yw to dance yn Gymraeg? Beth yw to dance? Dawnsio. Dawnsio. Dawnsio.

Dyn ni eisiau dawnsio. Da iawn. Dyn ni eisiau dawnsio heno. Oh, sorry. We want to dance tonight. Dyn ni eisiau dawnsio heno. Heno is tonight. Iawn. Felly, beth yw to sing? Sing yw canu. To sing karaoke yw canu karaoke, canu karaoke, canu karaoke. Dyn ni eisiau canu karaoke heno. Dyn ni eisiau canu karaoke heno. We want to sing karaoke tonight. Dyn ni eisiau canu karaoke heno. Dyn ni eisiau canu karaoke heno.

We want to iron tonight. Dyn ni eisiau smwddio heno. Da iawn, gwych, chi eisiau ddod rownd fe. Dyn ni eisiau smwddio heno. Da iawn. Uh, beth yw to do homework? To do the homework, to do homework. Gwneud y gwaith cartref. Gwneud y gwaith cartref. To do the homework. Gwneud y gwaith cartref. Gwneud y gwaith cartref. Ia? Dyn ni eisiau gwneud y gwaith cartref heno. Dyn ni eisiau gwneud y gwaith cartref heno. We want to do the homework tonight. Dyn ni eisiau gwneud y gwaith cartref heno. Dyn ni eisiau gwneud y gwaith cartref heno. Dyn ni eisiau gwneud y gwaith cartref heno. Dyn ni eisiau gwneud y gwaith cartref heno. We want to do the homework tonight. Dyn ni eisiau gwneud y gwaith cartref heno. Da iawn. Dyn ni eisiau gwneud y gwaith cartref heno. Da iawn, da iawn, gwych, da iawn. Felly dyna'r statements. Those are the statements for we want. Dyn ni eisiau, dyn ni eisiau. Nawr, for the questions, If you're talking about what do you want for the plural, iawn, more than one person, da chi'n dweud, da chi eisiau, do you want, da chi eisiau. So, o'i ti eisiau, it's just for the one person, iawn, or a friend. So, da chi eisiau, it's for more than one person. Iawn, so da chi eisiau, da chi eisiau, do you want, da chi eisiau. Da chi eisiau dawnsio heno, da chi eisiau dawnsio heno.

Dych chi eisiau canu karaoke heno? Do you want to sing karaoke tonight? Dych chi eisiau canu karaoke heno? Da iawn. Dych chi eisiau canu karaoke heno? Da iawn. Nawr, nesaf. Dych chi eisiau smwddio heno? Dych chi eisiau smwddio heno? Do you want to iron tonight? Dych chi eisiau smwddio heno? Dych chi eisiau smwddio heno? Dych chi eisiau smwddio heno? Do you want to iron tonight? Dych chi eisiau smwddio heno? Da iawn. Dych chi eisiau smwddio heno? Da iawn. Da iawn. A dych chi eisiau gwneud y gwaith cartref heno? Dych chi eisiau gwneud y gwaith cartref heno? Do you want to do the homework tonight?

Do you want to do the homework tonight? Dych chi eisiau gwneud y gwaith cartref heno? Da iawn. Dych chi eisiau gwneud y gwaith cartref heno? Da iawn. Gwych, da iawn. So, dyn ni just wedi dysgu, dyn ni newydd ddysgu, we've just learned how to say we want, dyn ni eisiau, dyn ni eisiau, and do you want, dych chi eisiau, dych chi eisiau. Nawr, drill

Mae Aled eisiau. Mae Aled eisiau. Mae Aled eisiau. Aled wants. Mae Aled eisiau. So we will be changing Aled's name to something else, iawn? Yeah? Um, felly mae Aled eisiau. Mae Aled eisiau. Dych chi'n cofio, do you remember, beth yw a drink? Beth yw a drink? Diod. Diod. Diod. Diod. Mae Siân eisiau diod. Mae Siân eisiau diod. Siân wants a drink. Mae Siân eisiau diod. Mae Siân eisiau diod. Mae Siân eisiau diod. Siân wants a drink. Mae Siân eisiau diod, da iawn. Mae Siân eisiau diod, da iawn. Beth yw ti? Beth yw ti? Te. Te. Te. Mae Aled eisiau te. Mae Aled eisiau te. Aled wants tea. Mae Aled eisiau te. Mae Aled eisiau te. Mae Aled eisiau te. Aled wants tea. Mae Aled eisiau te. Da iawn. Mae Aled eisiau te. Da iawn. Beth yw coffi? Coffi, wrth gwrs, coffi, coffi. Mae Mari eisiau coffi. Mae Mari eisiau coffi. Mari wants a coffee. Mae Mari eisiau coffi. Mae Mari eisiau coffi. Mae Mari eisiau coffi. Mari wants a coffee. Mae Mari eisiau coffi. Da iawn. Mae Mari eisiau coffi. Gwych, da iawn. A beth yw water yn Gymraeg? Water? Dŵr, dŵr, dŵr, dŵr, dŵr. Mae Gareth eisiau dŵr. Mae Gareth eisiau dŵr. Gareth wants water. Mae Gareth eisiau dŵr. Mae Gareth eisiau dŵr. Mae Gareth eisiau dŵr. Gareth wants water. Mae Gareth eisiau dŵr. Da iawn, mae Gareth eisiau dŵr. Mae Gareth eisiau dŵr. Da iawn. A da iawn chi, da iawn. Dych chi wedi gorffen, dych chi wedi gorffen, you finished the drills for unit 3, for unit 3, iawn?